פרייטיג העיר, היינט האט דאך געדארפט זיין לכאו' די חאגע פון העיר, האסט געמאכט א טאג פריערט, מונע זיין חילול שבת, זייער שיין פון זיי, ס'איז א טאג פאר חשבון נפש, כ'וויל דא זיך אפשטעלן אויף א נקודה. און זיך פשוט פרעגן אפאר פראגעס, ווי קוקן מיר אויס און צו זענען מיר טאקע נישט פארקראכן ווי מען רעדט זיך איין אז מען איז נישט פארקראכן. די ערשטע זאך סתם באופן כללי, איר ווייסט, די ציונות עקזיסטירט און וועסט אין וועמענס זכות? אין זכות פון די וואס פירן מלחמה אין די ציונות. ווען מען זאל נישט פירן אזעלכע מלחמה, וואלט קיינער נישט גערעדט פון זיי, נישט געוואוסט פון זיי, די מדינה אלס מדינה האט אזויפיל שונאים אין די מדינה, מיט אזויפיל פאליטיק, אז ס'וואלט פאר, ווי מען זאגט, ס'וואלט פאר'מיאוס'ט געווארן פון אזויפיל, ווער האט קער צו דעם בכלל? זיי רעדן ציונות, ציונות, ציונות, זיי זענען פארנומען מיט דעם, איינמאל א יאר האבן זיי מאכן זיי דארט א יום העצמאות, אבער איר ווייסט, איר ווייסט פארוואס עס איז חופש? מען ארבעט נישט, מען, מען מאכט א מאנגעל, איך ווייס ווי זיי רופן דאס, מען, מען עסט דארטן פלייש אויף, אויפן פייער, מען מאכט דארטן פארטיס, נו, בסדר, ווען נישט דאס וואלט איך ווייס איך נישט אפילו צו, צו, אויב עס וואלט אפילו געדענקט אז עס איז דא א יום העצמאות. אבער זיין דבר איז דערמאנען אים עצמות, ס'העט לעבן מיט אים עצמות, מ'טוט זיך אן ווי זאגט מען זעק, און מ'זאגט ויחל, זייער גוט, זייער פיין, אבער הנה, איר טוט די גרעסטע טובה די ציונים, די גרעסטע טובה, ווייל די ציונים דארפן דאס, זיי דארפן יא, כ'וועל אייך לערנען היסטאריע. אלע רבי האט גוט לערנען היסטאריע פון די אלע יארן וואס עס האט נישט געהאט קיין התנגדות האט נישט עקזעסטירט יעדע זאך וואס מ'האט מקבל געווען אן קיין התנגדות איז זייער שנעל פארשוואונדן געווארן און וואס מ'האט מלחמה געהאלטן אין דעם אובאמא האט געלעבט אסאך צייט, ער דארף וויסן אז ווען מען קריגט זיך א אידעע מיט א אידעע, א מדינה מיט א מדינה, דאס צו דאס, איז ראשית כל עס מאחד די מענטשן, וואס עס איז מאחד צווישן זיי, ווען ס'איז לאמיר זאגן ציונים קעגן די אנטי ציונים יא, איז דאס מאחד, איר ווילט זען א שענע זאך, זיי צווישן זיך הארגענען זיך מיט רעכטע מיט לינקע מיט די מיט די מיט די, אבער ווען ס'קומט קעגן די פרומע קעגן די נטורי קרתא קעגן די אלע וואס וואס שרייען אנטי מדינה זענען זיי פאראייניגט דארטן זענען זיי נישט פאראייניגט ס'איז אזוי איך געדענק ווען הרב שך האט האט געוואלט פירן מלחמה אין די חסידים ער האט געהאט זיי צווישן ליטווישע זענען געווען צוערגעט וואס איז צוערגעט די ירושלימער למשל פון די חברה ישיבה האבן פיינט געהאט אין מוצאי די עתירה אין די אגודה פלעגן זיי אלעמאל שטימען קעגן הרב שך ס'איז געווען די שנאה דורכן גוי'ס ס'איז וועסט נישט לערנען יענע פאליטיק איך איך איך האב געלעבט די פאליטיק געדענק איך האסט גוט אבער וואס? אפשר איך האב געטון א קלוגע א קלוגע א קלוגע זאך? ער האט גענומען א זאך וואס האט געקענט מאחד זיין אלעמען אין א מלחמה קעגן אנדערע, און אזוי האט ער אריינגעכאפט אלעמען, און ער האט געהאלטן די מלחמה לענגער מיט חבד, מיט חסידים, מיט אלע, ער האט געדארפט דאס, פארוואס? ווייל ער האט געוואוסט אז דאס, דאס קלעבט צו דערווייל דעם עולם, און טאג ווען זיי זיך אויפהערן די מלחמות, הייבט זיך אן מלחמות ביי זיי, און דאן קאך אבי, ווי מען האט אפגעשטעלט יענע מלחמות, הוהוהוהוה, איז דער שונא מיט מחבלים און קוגל דארטן טוט זיך אפ, זיי צו הרג'ענען צו ריסן צווישן זיך אויפן העכסטן אופן, זעלבע זאך דא ביי ציונות אויכעט, ווען מען זאל נישט רעדן קעגן זיי, זיך נישט מאכן וויסנדיג פון זיי, גלייבט מיר. זיי זאלן געווארן א חורבן, א חורבן פון זיי, די ציונות וואלט ווען מ'זאגט געווארן פארדזשאווערט, מ'וואלט נישט גע יא, א מדינה האבן זיי, און א מדינה איז שוין א מדינה, מ'דארף האבן אוואו צו לעבן און מ'דארף האבן אוואו צו וואוינען, און דא קום איך צו צו וואס כ'האב געוואלט רעדן וועגן דעם, און דאס איז נטורי קרתא, נישט נאר נטורי קרתא, נאר קרתא און עדי און אלע. לאמיר זיך א קוק טון ווי האמיר אויסגעקוקט פאר די מדינה, אנהייב די מדינה און היינט, איז מען נישט משתף פעולה מיט די מדינה? איך וויל אייך פרעגן א פראגע, איר וויסט אין נאמען פון די מדינה האט מען געפירט א מלחמה אין די רבנות הראשית, וואס דאס איז א א חלק פון די מדינה, איר וויסט אז היינט די עדה החרדית ארבעט? מיט די רבנות הראשית צוזאמען, אין שכינה, מען שעכט צוזאמען, זעלבע משגיחים, מען ארבעט אין אנערשע פלעצער וואס האבן מפעלים, ארבעטן זיי צוזאמען דארט אוואו פאר די הכשרים, שיתוף פעולה, ס'ווערט צו ביזנעס, איר ווייסט וויפיל זאכן ארבעט מען צוזאמען, מיט רישום נישואין, די אלע וואס ווילן זיך שרייבן זיך איין אין די עדות מיט די רשות פון די רבנות, ווייל דער חוק זאגט אז מען קען נאר אין די רבנות, די רבנות געבט זיי און זיי ארבעטן צוזאמען, נו, זיי זענען זיך מתבדל פון זיי? איר ווייסט וויפיל שיתוף פעולה איז היינט דא פון אלעמען פון די וואס שרייען קעגן וואס שרייען אז גיי נישט צו בחירות, בחירות, איר ווייסט ווער דארף גיין צו בחירות? מען צווינגט עמיצן צו גיין צו בחירות? מען צווינגט עמיצן צו גיין צו בחירות? ניין, אין קיין מדינה צווינגט מען נישט, דו האסט א רעכט צו גיין, ווער ס'וויל נישט זאל נישט גיין, אבער צ מ דיר זען נישט אין מפ י וואס דארפט איר בעסער ביטוח לאומי? איר ווייסט איך איך האב זיך אינטערעסירט אין ביטוח לאומי וויפיל זענען דא וואס זענען מוותר אויף ביטוח לאומי? ווייל דאס איז געלט אויב דו האסט קינדער און די די הילף וואס מען גיבט ס'איז אסאך געלט פאר א גרויסע שטוב מיט קינדער שטוב מיט אסאך קינדער דאס איז אסאך געלט האב איך זיך געוו איך האב זיך געפרעגט איך האב געוואלט וויסן איך האב איר ווייסט אז מען קען ציילן אויף די פינגער אטע די פון די פרומע וואס זענען אויף דעם מוותר? איר ווייסט פון דעם? זיי נעמען אלע. נו, פאר דעם איז דאס יא גוט די מדינה. נא בעזה, טוט מען דאך. זייט מחליט אוואו איר לעבט, דא צו דא. איך, איר ווייסט דאך, איך מיש זיך נישט אין שיטות. זאל זיך יעדער איינער האלטן ביי זיין שיטה. אבער ווען עס קומט צו זיין שיטה, זאל ער זיך האלטן, זאל ער זיך האלטן מיט די שיטה. און צום ענד וויל איך אייך זאגן א ווארט, וואס איך האב עס געהערט, און איך וויל, איך וויל עס אייך דערציילן, עט'ער פארשטיין ווי ווייט עס, עס פארקריכט. איך ווייס ליידער אין סאטמער איז האבן זיי היינט אפגעפארענע צופיל אסאך אפגעפארענע צווישן זיי אזעלכע מענער וואס זענען געווארן ווייבער און ס'דא ווייבער וואס זענען געווארן מענער, איז דא איינע א פרוי פון פון פון פון פון חזר רופט זיך אבי קליין מיין איך רוף עס זיך היינט אבי געווען א פרוי אין אין קיה ס' געווען א פרוי אין סאטמער יעצט וואוינט אין אין אין יעצט וואוינט ער רופט זיך דאך ער אין אין קאנאדא מיין איך איז דאס. געהאלפן, און ער האט אים, כ'האב עס געהערט אויף א רעקארד, כ'האב געמיינט איך ווער משוגע, האט מען אים געפרעגט, ביסט דאך געווען א סאטמארער, און אלע, וואס וואס איז טאגע מיט, וואס איז טאגע מיט אלע מצוות, מען דארף דאך, ביסט דאך געווען א מאן, מען דארף זיך געפילן און די אלע זאכן, און שבת, ער איז געווארן אפיקורור אינגאנצן אינגאנצן אינגאנצן אינגאנצן, האט מען אים געפרעגט היתכן, ער זאגט זייער פשוט, דער רבי יואל האט געזאגט, אז ווער ס'פירט מלחמה אין ציונות, איז פטור מכל המצוות, פשוט טוט ער, שטייט ער היינט אין העד פון די מלחמה אין ציונים ער פירט א מלחמה אין די מדינה, זאגט ער אזוי בין איך פטור מכל המצוות און איך קען טון וואס איך וויל, ליידער יענער דזשאוק אבער איך באצל עס אויך נאר ווייל איך האב, ס'נישט צו גלייבן, וואס זאל איך אייך זאגן, אקעי, א גוטן ערב שבת.